Бездә бит авызың тулы кара кан булса да төкермә. Балаларны этажда басып торасың һәм аска карыйсың и һәм уйлыйсың. Ә менә хәзер бер адым ясасам нәрсә булыр микән? Барыбер син уйлый башлыйсың, неужели син шундый? Гел булмаган әйберне әйтәләр икән. Син бит инде әйтегез, әйтегез дип утыра алмыйсың. Ие дип тә әйтсәң ярамый ди, юк дип әйтсәң дә ярамый ди. Айрылганда гел ике кешене гаепле, әлбәттә. Иң иң свежий гайбәтләрдән. Просто паблик ачты. Тә, кызлар белән гайбәт 80 80 комментарий. Без бергә.
Һәм илһамлана торган, илһамлана торган кызлар. Күрдегезме? Без бәхетле булырга лаек.

Журналист, искиткеч чибәр ханым һәм безнең иптәшебез Венера Аитова. Красотка! Кызлар, бүген без шундый кызыклы теманы алырга булдык бит әле. Гайбәт турында сөйләшәбез. Гайбәт. Иң элек э, үзегезгә шушы сорауны бирим әле. Үзегез турында ишеткән иң тозсыз гайбәтне искә төшерегез әле, кызлар. Мин
Имештер кияүдә булганмын, имештер мин аерылганмын иргә. Моны минем әнием, Тәлгатнең әнисе, минем кайнанама авылда кибеттә сөйләгәннәр. Э, Анда бит инде бөтен яңалыклар, анда бөтен яңалыклар.
Кара әле, ә бит инде 25 ел узгач, без бит инде бергә Тәлгат белән 25 ел кияү, мин кияүдә. Кара әле, Синең малаеңның хатыны, дигәннәр әле. Киленең түгел, хатыны элек ирдә булган, баласы булган. Синең малаең шулай алганмы Зөлфияне? Ир, ни, ирдән аерылып килгәнме малаеңа бала белән, дигән. Тузга язмаган хәл, җәмәгать, мин ирдә беренче тапкыр һәм бер тапкыр кияүгә чыктым. Минем Тәлгатьтән ике балам бар. Һәм менә мәрхүм энемнең Динар исемле кызын үстерде Тәлгать. Тәлгать һәм мин икебез бергә. Все, шул гына. Гайбәт сөйләүче абый исәнмесең инде ул? Белмим. Апамы, кибеттәгеләргә сәламнәр җиткерәбез без шулай ук. Мин үзем турында э, гайбәткә килгәндә, менә үзем сорау бирәм, әле уйланмаганмын да. Мөгаен, э, телевидениедә эшләгән вакытта күбесенчә минем фамилиягә бәйле булгандыр кызлар. Мин Иванова булгач, гомумән татар авылында үстем. Безнең ничектер үзебезнең Ивановлар формасында ничектер кабул ителә иде, мин аны сизми идем. Татар авылында үзебез татарча сөйләшәбез. Минем әтиемнең әтисе Арсентий бабай Крешин булган. Шуңа күрә аннан калган фамилия булып чыга инде. Шуннан килгән фамилия. Һәм зур проектлар бирә башлагач, язганнар иде. Менә соңгысы истә калганы. Ивановадан тыш мондый зур татар проектларын алып барырга кеше юк микән соң татарда дип язылган иде. Ә ул шундый кыенлык белән бирелгән иде миңа. Шул кадәр Үзең генә фанатларча эшләп йөрисең аны татар халкына дип. Ә сиңа шул татар халкы яза, Ивановлар. Бу беренчесе, мөгаен, менә шул булгандыр. Ну, Иванов белән бәйле минем башка темалар да бар. Оныттым син Иванов икәнен. Сиңа Аитова фамилия шул хәтле әйбәт. Шулай, рәхмәт бик зур кызлар. Иванов икән.
Ә еш кына мине хәзер Венера Ивановна дип йөртәләр. Нирвана? Венера Ивановна.
Бөтен кешенең исендә бар, ниндидер теге Иван бит бар иде дип кенә истә тоталар. Гүзәл Минем- Ясинең Минем хакта инде элек-электән бик күп сөйләделәр, бик күп чәйнәделәр дигәндәй, хәзер дә язып торалар. Аллага шөкер, языгыз, языгыз. И менә э, элек, менә кечкенә вакытта, мәктәптә укыганда, сигезенче класста, мин бер җегет белән аралашаем. ну без дусларча гына инде күрше авылдан ага, ага. и шул күрше авылдан булган җегеткә э, минем турыда алган егетләр әйткәннәр ул кыз бит йоклап йөри дип әйткән әйткәннәр бу миңа шалтырата шуны әле теге бер карасаң ул дөрес эшләгән миңа шалтыратып миңа шалтырата сорый ник син йоклап йөрисеңмени башка егетләр белән ди миңа Мин инде мен куелып төштем инде тотынып жылауга. класс күз алдына китте. Әй, мен әйтәм, нинди йоклап йөрмим инде, какой монда берне күргәнем дә юк. Мин әйтәм, юк, мин шунда җыладым инде, аңа аңлаттым инде. Хотя хәзер мин аңлыйм, акланасы юк, әйтәсе юк. Кеше барыбер ничек бар шулай уйлый, кешенең мнениесе үзгәрергә может. Кеше синең белән танышканнан соң опять-таки сине башка яктан ашарга мөмкин. Әле аклана башласаң, әйтәчәкләр. Әнә бит аклана, күрәсезме, Гайс гаебе бар моның. Менә шул вакытта мин соңгы тапкыр җыладым дагын, башка беркайчан дагын гайбәт сөйләсәләр дә итмим. Менә күрше егете дә миңа әйтә иде инде. Сине гел сөйлиләр, ләкин берсе дә доказ әйтә алмый. Кая синең нинди миңең бар икәнен дә белмиләр бит алар, сине торлы шай сөйләп йөриләр егетләр, дип әйтә әйе миңа. Димәк, әгәр дә синнән әлеге кеше өстенрәк, матуррак, акыллырак, тырышрак, булганрак икән, гайбәтче менә шундый кеше турында гына сөйли. Үзеннән начаррак булган кеше турында түгел, ул һәрвакыт үзеннән алда булган кеше турында һәм гадәттә килеп чыга аның артында сөйләгән кебек килеп чыга бит инде. Аркасына төкереп барган кебек инде. Ортасын аркасына төкереп барган. Синең турында сөйлиләр икән, димәк син алдан барасың.
Ну аның уңай яклары да бар икән, шуларның э, берсе гайбәт сөйләгән вакытта гадәттә хатын-кызлар ир-атлар арасында да бардыр инде гайбәтчеләр. Алар э, сөйләшкән вакытта стресс дәрәҗәсен киметәләр икән. Бушаналар. Бушаналар, алар рәхәтләнеп китәләр. Кемнәр турында да сөйләгәндә. Аларга сәламәтлегенә файдалайдыр ул. Әйе, димәк, алар өчен релакс. Релакс. Башка төрле релакс тапмагач, димәк, кешеләр менә шундый форма табалар. Аннары үз тормышында ниндидер вакыйгалар булмагач. Әйе.
Үз тормышы белән яши алмыйлар. Кеше тормышы кызык. Кызык. Шуны чәйнәргә кызык. Әле менә дәрәҗәдә күңелсез булырга тиеш. Алар сериал кебек синең тормышыңны күзәтәләр. Әле менә әйтәсе бит, кеше сүзе кеше үтерә диләр инде, әйме? Менә э, безнең үзебезнең авылда булган бер ситуацияне сөйлисем килә. Теге исемләп нәрсәләр әйтмим. Короче, безнең э, бер олы яшьтәге абый асылны бүлде. Шул асылны бүлгәннән соң аның малае бар иде, шул күршеләре чыгардылар гайбәт, аны малае асып куйган дип. Асып куйган дип, шуны шул иттеләр, күперттеләр, теге шул кешеләр инде борчылып йөрделәр, теге үз әтисен асып куйган дип сөйләгәннәр ичендә. Бу теге шул гайбәт чыгарган кешеләрнең, шул хатыннарның дип әйтик индеме? Үзенең мушигы да асылынып үлде, баласы да асылынып үлде. Мен әйтәм, менә догнала вот это. Менә шуңа күрә Алла сакласын, куркырга кирәк. Сүзен көфер кайта диләр, имеш, Алла сакласын. Мен әйтәм, менә шундый нәрсәләрне уйлыйм да, шундый куркыныч булып китә. Мин вообще кешене не осуждаю да, нитмим дә. Мен әйтәм, никогда не говори никогда. Үзеңнең башыңа төшерергә мөмкин. Шуңа күрә, хәзер беләсезме, ул гайбәтне файдага да әйләндереп була икән. Аны психологлар сөйли. Э, гайбәтне ничектер үзең үзеңә таба тормышың уңай җайлансын өчен сиңа файдалы булсын өчен шулай итеп гайбәтне әйләндерәләр икән ләкин мин ничек эшләгәннәрен белмим бәлки безгә психолог әйтер шулай бит безгә психолог аның турында бәлки әйтеп китер хәзер әйе утыз кырык илле
Чыннан да бик кызыклы тема күтәргәннәр кызларыбыз, гайбәт темасы. Миңа калса, бу тормышта бер генә кеше дә әлеге тема белән, гайбәт белән очрашмый калмагандыр. Әйдәгез әле, чыннан да белгечләр фикере буенча, гайбәтнең төшенчәсенең, гайбәт төшенчәсенең, әйме, асылын, ул файдалымы, начармы, Менә шул якларын билгеләп китик әле бергәләп һәм инде, әлбәттә, гайбәт белән очрашкан, үзе турында гайбәт сату белән очрашкан кешеләргә ничегрәк карарга соң менә бу моментка һәм инде аның белән ничек көрәшергә шул турыда да берничә фикер әйтеп үтербез. Гомумән, гайбәт, дуслар, әйме, ул әйбәт гайбәт. Аның атамасы бик күңелгә авыр тоелса да, әйме, чынлыкта исә аның асылында бик яхшы әйбер яткан. Әгәр дә игътибар итсәк тарихка, әйме, гомумән, гайбәт, сүз йөртү, сүзне тапшыру, ул инде, әлбәттә, телефоннар булмаган, язмалар булмаган вакытта, әйме, барлыкка килгән Бер ысул. Димәк, сүзләр йөртү, мәгълүматны тапшыру ысулы буларак кулланылган ул. Ә хәзерге вакытта инде без ул бер генә берникадәр искелек калдыгы булса да, тарих буенча күз салганда, әмма хәзерге вакытта ул кеше сөйләү, кешенең, кеше турында ниндидер фикереңне әйтү кебеккә әйләнеп калды. Әгәр дә без аның һәм файдалы һәм начар якларын әгәр дә карасак, гайбәт чыннан да гайбәт сөйләүче өчен бер яктан файдалы да хәтта. Мәсәлән, гайбәт сөйләүче, кемнедер сөйләүче, әйме, ул вакытта сөйләү вакытында киеренкелектән арына, стресстан дип әйтәбез инде, арына, аны инде безнең галимнәребез әллә кайчан исбатладылар. Гайбәт сөйләү вакытында кешенең организмда булган киеренкелек китә. Ул үзен җиңеләеп, бушанып калган кебек хис итә. Менә шушы гайбәт сөйләүне әле күп кенә, әйтергә кирәк, эре компанияләр, әйме, үзләренең ниндидер маркетинг алымы буларак та кулланалар. Гайбәт сөйләү берникадәр киеренкелектән азат итсә, икенчедән, ул коллективны ныгыта һәм туплый да икән әле. Күрәсезме? Димәк, э, кайбер җитәкчеләр коллективны тагы да э, ныгытыр өчен, тагы да туплау өчен махсус гайбәт э, чыгарган чаклары да бар икән. Шул ук вакытта гайбәт Әгәр дә без соклану һәм кешегә шул кадәр шок кату аша карап, аның турында сөйлибез икән, безне ул рухландырырга да сәбәпле сәләтле икән гайбәт. Менә мәсәлән, мин беркемне уңышка ирешкән кешене сөйлим әйме һәм шул хәтле аның белән рухланам, аның белән сокланам һәм минем дә шундый буласы килә. Шул ук вакытта, мәсәлән, начар гамәл кылган кешене сөйлибез һәм алай булмаска дигән мисал һәм үрнәк алабыз икән. Димәк, гайбәттә дә бар Әлбәттә инде уңай яклары. Гайбәт сөйләүчеләр өчен уңай яклары. Гайбәт сөйләүчеләр өчен тискәре ягы, дуслар, беләсезме, без бит әле ниндидер кара көнләшү белән, шундый менә эх дигән, шундый эчке бер киеренкелек белән дә гайбәт сөйләргә мөмкин без. Бу очракта безне бик нык түбән вибрацияләргә алып төшә. Кеше Табигате белән югары вибрация заты. Гайбәт сөйләү вакытында, менә аны русча әйткәндә сквернословие диләр, әйме? Начар итеп кешене сөйләгән вакытта без түбән вибрацияләргә төшеп китәбез һәм ул безне эчке халәтебездән, эчтән дип әйтәләр, изнутри, ул безне җимерә башлый. Менә ничек, әгәр дә без уңаен гайбәтнең дип әйтәм инде кулланырга телибез икән, ул безне үстерә. Әгәр дә инде без аны тискәре якка кулланабыз икән, ул безне җимерә. Менә шундый гайбәт сөйләүче өчен дип әйтәм инде, әйме, шундый ике ягы бар аның. Кызганычка каршы, икенчесе менә нәкъ тә кешедән көнләшеп, аның турында ямьсез сөйләү, аның турында әллә нинди уйдырмалар, Ялган мәгълүмат тарату, үзенекен кушып интерпретация дибез, әйеме, үзенекен дә кушып, кешеләргә сүз тарату очрагы ешрак. Һәм менә шундый икенче очракка бара кешеләр, кемнәрнең үз тормышлары барып чыкмаган, үзләренең тормышларында аларга кызыклы әйбер юк, алар кеше тормышы белән яшиләр. Нәкъ менә шушы икенче очрагы, дип әйтәм мин, негатив, Ә, тискәре очрагы белән сез очрашканда нәрсә эшләргә соң?
30, 40, 50. Гайбәтнең бит ниндидер менә шундый җиңелчә формада булырга мөмкин. Теге көлешеп алабыз, нитәбез, ә ул Аһа. чыннан да куркыныч Шаяру. сүзләр, шаяру формасында. Ә ул менә куркыныч хәлләр дә булырга мөмкин. Кешенең тормышын хәл итә торган, тормышын бозаучы, я булмаса кешене бетереп ташлый торган гайбәтләр дә булырга мөмкин. Әлбәттә, монда төрлесе булырга мөмкин. Әмма бүген безнең тапшыруыбызга килгән кунагыбыз, ул миңа калса, аның төрле формаларын ишеткәне бардыр. Һәм аның инде төгәл генә әйтергә була, ташбаканыкы кебек үзенең аларның артларында бар бит менә шундый панцирь дип атала, саклый торган ташлар. Менә шуның кебек аның инде аларга карата иммунитеты да бар кебек. Хәзер үзеннән дә сорарбыз әле, үзе турында иң тозсыз нинди гайбәт ишеткән бар икән аның. Әйдәгез әле икенче өлешкә күчик. Утыз, кырык, илле.
Безнең дусларыбыз Надежные руки күп профильле клиникасы, Надежные руки медицина төгәллеге белән сәламәтлек һәм матурлык сагында. пластик хирургия травматология һәм ортопедия флебология төгәл диагностика һәм медицина лабораториясе тар белгечлек табиблары консультациясе үзәктә ашыгыч ярдәм күрсәтә торган түләүле травмпункт та эшли унике ел эчендә хирурглар 257 меңнән артык операция үткәргән биредә штатта 40 тан артык тәҗрибәле белгеч эшли надежные руки клиникасы Сезнең сәламәтлегегез һәм матурлыгыгызның сере. Утыз, кырык, илле. Икенче өлешебезне башлыйбыз. Безнең студиябезгә килеп керде кунагыбыз, көтелгән кунагыбыз. Шул кадәр нәзакәтле, тыштан шул кадәр йомшак, әмма эчтән ут, ялкын, шундый төгәл шул ук вакытта. Эльмира Нагимова, хуш килдең! Исәнмесез, кызлар!
Рәхмәт, рәхмәт бик зур комплиментларыгыз өчен. Зур Бик шат күрергә сезне һәммәгезне дә. Без дә Эльмира бик шат. Бик зур рәхмәт сиңа. Эльмирочка, бүгенге темабыз без гайбәт хакында сөйләшәбез. Әмма мин иң элек башка әйбердән башлыйсым килә әле. Гомумән алганда мин сары матбугатын ничектер читләтеп узам. Әмма синең белән бер әңгәмәгә әзерләнгән вакытта кереп, беренчедән, син булган хәлләрне ничектер бөтен татар халкы күзәтеп барган кебек инде, имә, кереп, белешә башлагач, комментарийларны укый башлагач, кызлар, таң калдым. Эльмираныкын укыдым башта, Эльмирага нәрсәләр язганнар. Аннары кереп укыдым инде, аңлыйсыз, кемгә икән? Ия, исемен әйтәсе килми әле.
Юк, миңа кереп утырдым. Сиңа түгел, Русланга кереп утырдым. Минем исем китте, хатын-кызларның Русланга нык бу Эльмирга бераз гына язганнар да бетте. Ә Русланга шулкадәр теләктәшлек, нык бул улым. Бирешмә. Бирешмә. Җаным мискен. Без сине аңлыйбыз. Мин мин аңлайм, мин әйтәм, нәрсә бездә менә теге что не так? Нәрсә безнең белән шулай түгел, кызлар? Менә бер карасаң, бөтен кешегә аңлашыла торган ситуация. Ике бала белән калган Эльмира. Менә фактларны гына алсаң да. Нәрсәгә бирешмәскә? Ильмирагамы? Ильмира кыйныйм әллә? Менә нәрсәгә бирешмәскә кирәк. Мин көләбез кызлар, ә бит утырып җыларлык. Ни өчен бездә хатын-кызлар шушындый аңлашыла торган ситуациядә дә менә шушындый позицияне сайлар. Ильмира, син үзеңә моны ничек аңлатасың? Ничек аңлатасың? Сизәсеңме син? Мин генә сиздемме моны? Мин беренчедән инде ул теманы өч ел күзәтеп барам. Э, шундый э, нәтиҗә ясадым үзем өчен. Э, хатын-кызлар бик күп бәхетсезләр, түзеп яшиләр. Гомер-гомергә бер тапкыр гына һәм алар үзенең менә шушы бәхетсезлеген Кешедән күреп, Әһә, бу аерылды, бу, димәк, бетәргә тиеш, бу җылап берәр кая бетәргә тиеш ул. Ул тезләнеп, аның янына кире килеп, гафу үтенеп, хатын-кызлар шулай дип уйларга, ничектер менә күбесенчә, нишләптер алар шулай уйлыйлар, что хатын-кыз гел унижаться итәргә тиеш ир-ат алдында. Ә монда алар күрделәр обратный, мин, значит, расцвела. Птица феникс диләр, феникс кошы. Значит, бөтен эшләрем алга китте, Аллага шөкер, Аллага шөкер, күз тимәсен. Туктагыз әле, аныкы да алга китте бит. Ну, минем Моны сөйләмибез әле, тукта.
Опять мин благодаря миңа бит инде. Субханалла.
Минем энергиям, мин киткәч тә аны күтәрде җәмәгать. Аны моны да аннары обсуждать итерсә дип, яме. Сезгә нин бит инде мин хаман пиш, пиш бирәм, пиш. Мин инде ансыз яши алмыйм. Мин сезгә гел бирәчәкмен, если что. Киләчәктә дә алай берсе. Чөнки әгәр дә бик акыллы кеше әйтте. Кешене телисез икән, әз генә урыс сүзләр кыстырып гаепләмәс, что бул, ничектер үз-үзен ашады үзе, аңа просто Просто бәхетле булырга кирәк. Кеше синең бәхетенә көнләшеп үзе түзә алмаячак. Шуңа күрә нинди генә э, хәл булмасын тормышта просто бәхетле булыгыз үзегезне карагыз үзегезне яратырга кирәк мин шуны аңладым что үзегезне яратырга кирәк икән э, үзеңне яратсаң үзеңне карага Нәрсә ашый син килә шуны ашарга. Эльмира, син хәзер шул юлны сайладың, әйе, әйе, үзеңне бәхетле итәсең, үзеңне һәм балаларыңны. Һәм теге ничек?
Уйламыйсың бүтән үткән тормышларны уйламыйсың, гел үзең турында уйлап, рәхәт тормышка чыгасың да, аннары синең бөтен дошманнарың үлеп бетә. Алар түзә алмыйлар, алар һаман да хәзер менә бөтен эчтәге булган нәрсә. Алар инде нәрсә, керфегемә дә бәйләнәләр анда. Монда менә бер волосок җитмәгән, шуңа да бәйләнәләр. Анда уже тагын нәрсә? А, Бармаклары кәкре икән, тагын Гаебе нәрсә? сөйләр кымыл. Иреннәрен ни? Та- Они уже не знают, к чему пидр- придраться. Мин шул хәтле кул- көләм, честно, алар минем теге настроениемне гына күтәрәләр. А, Просто бәхетле булырга кирәк. Ильмирочка, менә син хәзер инде бераз вакыт узган, тынычлангансың, син чыннан да үзеңне җыеп, хәзер менә шулай ялтырап чыктың, тор, эшләрең алга таба бара. Әгәр дә без әйләнеп кайтсак шул вакытка, бу бит үзеңә дә авыр әле, име? Һәм шушылай ко, болай да без, кайсыбызны гына алсак та, кызлар, әгәр дә андый хәл булса, без нәрсә уйлыйбыз? Кеше нәрсә әйтер? Ул без әйтсә әйтер дип әйтсәк тә, ул эчтә утыра бит. Без шундый э, җәмәгатьчелектә тәм- э, тәрбияләнгән. Әйе, әйе. Әти-әнибез шулай өйрәткән, гомер та- та- татарда бездә Гомумән, кешегә шулай улай бер күнелгән кирәк, ул. Венера. Синең турында әйбәт, дөрес уйлау, кешегә ул кирәк. Ул ниндидер психикасы нач- б- беткән кеше генә әйтә, кирәк түгел миңа, менә нәрсә уйсалар, шулай б- теге, ни дип. Ә безгә ул бик кыйммәтле әйбер. Ул маска. Ул кыйммәтле әйбер, ул кирәк, ул барыбер безнең турында әйбәт уйлау. Һәммә дә ләкин, инде тормышың шундый хәлгә җиткән икән, җәмәгать, моңа түзеп булмый, аны барыбер тормышны үзгәртергә кирәк. Ә тормышны үзгәртәсең икән, һәрхәлдә табыла шундый кешеләр, сиңа әй итүче кешеләр, Эмиль Мира, без аларга игътибар итмибез. Без инде хәзер чарланабыз, өйрәнәбез, иммунитетыбыз барлыкка килә, шулай итеп. Зөлфия, ә солидарность ул менә безнең татар халкында гына хатын-кызлар арасында ул менә шушындый юк дәрәҗәсендә, бик аз дип әйтик инде. Әллә бу ул бөтен дөнья буенча шулаймы? Ни өчен шушы теләктәшлек хатын-кызлар тарафыннан бит инде бөтенесе ябырылып, ничектер, барысы да яхшы була, Эльмирочка, уйлама, дип әйтер Андыйлар бик күп булды, 50 процент андыйлар, чөнки кем шундый ук юлны үткән, алар бөтенесе поддержали, чөнки алар үткәннәр аны. Чөнки алар кыюлыклары җиткән, үзгәртергә тырышкан. Кем һаман түзеп яши, кем һаман, мин әйтмим, что хәзер теге Э, аерылыгыз нитегез юк саклап калырга кирәк мин бит сез бит белмисез мин бит ун ел яшәдем мин саклап калырга тырыштым күп еллар күпме шанс бирдем минем улыма уникенче яше китте ясминәгә тугызынчы яше китте инде аллага шөкер зурлар әйе син түзгәнсең түзгәнсең дә шуннан соңра әйткәнсең бит инде ун ел яшәдем һәм ун ел мин э, дөрес яшәмәгәнемне аңладым хәзер генә миңа утыз өч яшь Кеше нәрсә әйтер дип, кеше сүзеннән куркып. Белмәсеннәр, гаиләдә ничек яшәгәнебезне. Белмәсеннәр, менә шушы гел теге фантикны күрсәтеп, эчке дөнья, Алла сакласын, белмәсеннәр ничек. Әйе, ул бәлки дөрестер беренче этапта, әйеме, теге ничәдер еллар син барыбер ничектер тырышасың, син бит ул кешене сайлагансың, саклап калырга тырышасың, әйе, теге показуха да ясап аласың инде, бездә бар да яхшы, бездә шундый идеальный пара дип, әйеме. Әмма дә ләкин инде ераграк барган саен, Когда син уйлыйсың, что уже синең бүтән көчең юк, син менә менә шулай теге балаларның стрессы бар басып торасың һәм аска карыйсың и һәм уйлыйсың. Ә менә хәзер бер адым ясасам нәрсә булыр микән? Бу бит әйбер бетәчәк һәм рәхәт булачак. И син уйлыйсың, алар бит аны белмиләр. Менә шундый дәрәҗәгә җиткәч, син аңлыйсың, что ахыры хәерле булмаска. И только менә монда ике фәрештә кебек ике балаң утыра. Әни, Ә син китсәң, без нишләрбез? дип. И шушы әйбер генә менә саклап кала, тотып кала. Андый дәрәҗәгә җиткезмәгез үзегезне бер үк. Беркем дә белми, бер кемнең ничек яшәгәнен. Шуңа күрә сез, прежде чем язырга кешегә, сез бит бер нәрсә дә белмисез. Кеше нәрсә үткәнен, нинди отношениедә булганын. Сез просто күрәсез ялтыравык. Шуңа күрә гөнаһ алмагыз инде күңелегезгә. Хәтта сез безне сөйли-сөйли үзегезгә бөтен безнең начар энергетикагызны үзегезгә алып бетерәсез. Шуңа күрә сөйлисез кирәк икән. Гөнаһларыңны бетерә, синең гөнаһларың бетерә беренче чиратта. Тарта, чистарта. Они все забирают весь негатив. Это шуңа күрә сөйләгез. Через вот через это прошла и мина прекрасно аңлыйм. Менә нәрсәгә ул Инстаграм битенә чыгарды аны теге, интернет киңлекләренә чыгарды. Чөнки уже кешенең түзәр хәле калмаган, ә кешегә просто Ә мин тынычлык курыктым. хочется, курыкмыйча өйгә керергәме, Әйе. сине бер кеше дә көтеп тормыймы дип як-ягыңа карамыйча Ә бездә рәхәтләнеп бит кайтырга гүзәлия өйгә алай просто. түгел. Бездә бит авызың тулы кара кан булса да төкермә. Шунысы бар. Ә ник төкермәскә соң? Әле беләсеңме, Венера, нәрсә бар? Безнең татар халкында, имә, нишләптер хатын-кызга шундый йөклиләр, шундый күп вазыйфалар һәм таләпләр, Ирне ир иткәндә дә хатын, ирне юк иткәндә дә хатын. Ир юкка чыга икән, эчкелеккә бирелә икән, эштән куалар икән, син гаепле. Хыянәт итсә, хатын кыз гаепле, эчсә, хатын кыз гаепле, эше барып чыкмаса, хатын кыз гаепле. Шуңа күрә хыянәт итсә, хатын кыз гаепле тоже. Әйе, биреп бетермәгән иренә, нәрсәдер җитмәгән иренә. Ответственностьны хатын кызга күчерәләр.
Җаваплылыкны. Женский солидарности никогда не будет. Будет кызлар так объединяемся вокруг Эльмиры. Кызлар юк, юк, барыбер хатын кыз хатын кызга бик каты көнләшә. Әгәр дә хатын кыз матур икән, все, аның дошманнары просто нишләп әйтәләр гел матур хатын кызлар алар ялгыз күбесенчә. Чөнки менә бар хатын кыз матур булса, аңа көнчеләр алар күп була. Чөнки бик күп слабый Хатын-кызлар үзен кулга ала алмый торган, менә син шушы язып утырганчы бар инде фитнеска, ну бар ун мең шаг яса, фитнеска акчаң булмасын, ну үзеңнең, просто үзеңне кара, нигә кешегә көнләшеп утыра? Әле алар язалар, син аларның страницаларына кереп карасаң, синнән дә хуже.
Без андый кызларга, андый кешеләргә акцент ясамыйбыз. Без хәзер алдык исәпкә, көчле хатын-кызлар булган, позитивный. Подобное притягивается подобное. Әйе, шуңа күрә Эльмира.
Без дә сине чакырдык.
Без синең белән солидарны абсолютно. Шуңа күрә Венера да әйтте, кызлар, укыдым да, анда теге кешегә исемен дә әйтәсем килә.
Теге кешегә бик күп комментарийлар язганнар. Син энем, нык бул, әйбәт була тормышың. Ир-атлар түгел, хатын-кызлар. Хатын-кызлар, әйе.
Мин әйтәм, Эльмира әйтә, Эльмирны чакырып, Аңа без терәк булабыз, теләктәш белдерәбез алла бирса. Шуңа күрә без хәзер хейтерлар белән сөйләшмибез. Без хәзер сөйләшәбез.
Гел әйбәт. Көчле хатын-кызлар, имә чәчәк ата торган, башка хатын-кызларга тели торган, әйбәт теләк тели торган хатын-кызлар без бергә. Һәм без бергә. Илһам ана торган, Илһам ана торган кызлар. Күрдегезме?
30 40 50 Кызлар илһамлану ул чыннан да хатын-кыз хатын-кыздан энергия ала һәм илһамлана да бит. Әйтик, менә соңгы көннәрдә шул кадәр чаралар күп иде. Мин Эльмира белән карыйм э, социаль челтәрләрдә. Эльмира куйган, э, әйтеп китәм инде ике сүз белән генә, 39 температурасы. Мин әйтәм, әстәгъфирулла, ике көннән безгә килергә тиеш. Мин әйтәм, аннары карыйм, концерт куеп ята. Мен айтам, тоқтали миңа теге температура кебек тойылдымы соң? Мен айтам, Эльмира, сен температура әйе, температура иде. Аннары концерт куяйм, ә? Аннары тагын карыйм, бер сәгать йокладым дигән. Аннары карыйм тагын каядыр юлда, аннары 5 сәгать йоклаган, бүген ялтырап без. Мин рәхмәт бергә. Бер кешегә дә бер әйбер дә. Һәм бүген мин теге йокым туймаган дип әйтергә авызым ачылмый хәтта. Чыннан да минем өчен

Менә без кызлар белән бүлештек, үзебез турында ишеткән. Нәрсә ул гайбәт? Иң, әйе, иң шундый төче гайбәт, иң э, э, акылга сыймаслык, акылга сыймаслык. язмаган сүзләр. Үзең турында ишеткән, шундый иң акылга сыймаслык гайбәт менә мине шок хәленә калдырган. Мин беренче тапкыр ишеттем менә менә бер ай элек үземнең Бывший иремнән, оказывается, мин хыянәт иткәнмен, шуңа киткәнмен. Вот шулай вот.
Җәмәгать гайбәт ничек туа? Үзем дә шаккаттым, беренче тапкыр ишеттем. Үземнең турында шундый мәйтәм, кайчан уйлый башладым мәйтәм, кая йөргәнмен микән мин, может, төшләнгәнмендер. Ул аны каядыр әйттеме? Ул аны бөтен социаль челтәрләргә чыгарды, ир-ат башы белән.
Шундый нахак сүз. Әйе, нахак сүз. Аннары әйткән, алимент түләр өчен балаларга алиментка бирергә кирәк. Ансын мин карадым.
Оказывается.
Ә балаларга башкача ярдәм итә. Ә син бирмәдеңме? Син бирмәдеңме алиментка?
Мин бүгенге көнгә дә, менә хәзер менә кулымны менә йөрәгемә итеп әйтәм, ярдәм итә торган ир булырга тиешме? Менә без әгәр Әйтегез, сара, әйтег, просто сорыйсым килә сездән. Менә без аерылганбыз, безнең ике балабыз бар. Ул балаларга ярдәм итәргә тиешме? Әлбәттә тиеш, аның да балалар бит инде ул. Точно балалар бит бар. Чөнки мин 3 ел бер ярдәм күргәнем юк.
Бер ярдәм күргәнем юк. Ну бер тапкыр, э, ике тапкыр 1 э, сентябрьгә бирде унышар мең акча. Ул ярдәмме или ул просто подачка гына? Подачка. Ә нишләп алиментка бирмисең? Белмим, ничек ярдәм итәргә тиеш ул просто ул балалар. Сез аерылышканмы? Без аерылышкан уже 3 ел әйе. Ә син нишләп алиментка бирәсең килми? Белмим.
Мин просто куркам ул үскәч балалардан алыр дип. Ә, син шуларны уйлыйсың. Мин шуны уйлыйм. Ә ул алиментка бирмәсә дә алырга мөмкин.
Хәзер оказывается егетләр, ирләр балалар үскәч, аларны балаларны алиментка бирәләр. Мин сиңа булыштым, ә хәзер син. Хәзер син миңа булыштың. Ә мин аны балаларыма. Шул гына тотып тораймы?
Минем Аллага шөкер.
Ә ул әйткән алимент кабер өчен башта алимент каберсен диде. Әйе, теге акча мин итмим дигән, үзе шуны әйтеп тора. Теге, ну. Мин аның белән сезгә чыктым миллион тапкыр. Әйдә очрашып сөйләшәбез. Әйдә э, дошманланмыйбыз. Әйдә бүтән бер-беребезгә бернәрсә бернәрсә әйтмибез. Андый булды, валлахи әйтәм, билләхи. Сөйләшү. Менә шушы интервьюлардан соң э, син башта опровергать ит бөтен әйткән әйберләреңне диде миңа. Э, что син алдадың, Бөтен әйткән әйберләрең ялган дип чыгар. Ул очракта мин син белән очрашам һәм без определенный сумма турында сөйләшербез, диде. Мәйтәм, ну, Шундый ирләрчә җавап булган. Күрдегезме? Мин әйтәм, ничего привергать не буду. Кызлар бәлки кырыенда дөрес кешеләр түгелдер. Что мин должна была әйтергә, гафу итегез, тамашачы, мин, мин ялганладым. Руслан яхшы.

Барыбер бит инде ир-ат кеше уйланырга тиеш. Без аның турында гына сөйләшмибез. Без гомумән алганда, мин уйлыйм, Эльмира ситуациясендә булган безнең тамашачыларыбыз, хатын-кызлар, карап утыручылар арасында да аз түгелдер. Алар безгә үзләре дә язарлар. Ни өчен безнең ул нормага килеп китте? Әгәр дә аерылалар икән, әлбәттә, балалар әнисе белән кала. Ә ничек алар ашарга тиеш, нәрсә эшләргә тиеш? Булышмый икән, аның тирәсендәге кешеләр дә аңа әйтми бит. Син энем булышасыңмы соң? Балалар ничек соң? Улым, балам, әнисе, әтисе, белмим, кырыйда бит. Үзе кеше әз генә ялгышырга да мөмкин, анда эмоцияләр дә булырга мөмкин. Кем соң аның битарафлык белән бернинди сүз әйтмиләр име? Әзрәк акылга китертмиләр. Аның кешесе, аның янында Бәлки безнең теге гайбәт темасын сөйләшкән вакытта без гайбәт була алмый, без беренче теге Әйе. кеше белән үзе белән сөйләшәбез, кемнәндер ниләр генә э, ниндидер гайбәт таратмыйбыз. Ничек уйлыйсыз, каян киткән әлеге менә шушы ничек моны үзгәртергә була? Бәлки кырыйдагы кешеләрдән дә торадыр. Куәтләп тормаска, тегеләйме, болаймы? Сары матбугат менә тарата башлады аның интервьюсында. Ә ни өчен аны таратырга кирәк соң? Ул бит мәгънәле сүз түгел. Һәрбер кеше үзенең статистикасын күтәрә аккаунтларында. Минем һәрбер сторисны мин үземнең публикам өчен төшерәм. Минем һәрбер сторисны урлап алалар да и бөтен пабликларга тыгалар. Анда гел начар сүзләр, ә минекендә гел яхшы гына язалар минекендә инде. Теге лентаны ачасың, дисең, гел мин теге топта кермим даже, мин әйтәм, значит, все нормально. Гел миндә күп лайк һәм йөзәр комментарий. Әле тагын бер әйбер әйтәсем килә, теге Бераз сөйләшкәнбез икән бер. Ул чыгарган, э, ул минем балалар белән аралаштырм, теге араларны өзә, блокировать итә. Ни өчен блокировать иткәнен әйтәсем килә. Менә э, бәлки ул бу интервьюны карар. Балаларны беренчедән ул алып китми, э, әбиләр алып китә. Минем балаларым Аның әнисен, э, мин аның бик хөрмәт итәм, бик яхшы кеше. Менә әнисе. Сез аның белән яхшы мөнәсәбәттә нисез? Яхшы мөнәсәбәттә.
Әйе, бик. Э, мин аны шундый якын итеп, хәзер дә хөрмәт итеп яратам. Э, һәм минем балаларым аның әнисен бик яраталар. Алар әби, әби генә, алар әтиле дип әйткәннәре юк. Әби, әби, әби. Чөнки э, күпме тапкыр ә, Русланга язган булдык. Ә, мин өйдә түгел, не могу вас забрать дип әйтә иде. Әбисенә язабыз, әбисе килеп ала һәм ул өйдә булып чыга. Аннан Үзе шулай ясәмеш- төшергән инде. Әйе. Тукта, үзе килмәс өчен әнисен җибәрә Әйе. була дигән. Юк, әнисе алып китә, ә ул әйтә, «Я- ала- аласы килми ул аларны. Мин өйдә Әбисенең юк аласы кына».
килә, әтисенең аласы килми. Әйе, мин өйдә юк кына дип әйтә дә, ә әбисе килеп алгач, ул өйдә булып чыга. Ул бер Менә бит инде бу Сиңа үч итә бит инде, ә балаларга да әти кирәк. Ул бит миңа нишләптер миңа үч итеп балалар белән аралашмый үзе. Минем просто, миңа просто хочет, чтобы ул просто им воспитание бирсен, ата назын бирсен, ата яратуын бирсен. Бәлки ул карар да бу передачаны, опять миңа берәр ответка бирер инде. Син мондый, син мондый дип. Ну, миңа хочется, чтобы ул алар белән. Ну, син бер начар сүз дә әйтмисең бит. Ул даже бер тин акча бирмәсен миңа, просто бирсен балаларга наз, ярату. Мин железный түгел, мин Бик күп эшлим. Ярдәм кирәк.
Мин эшләмәсәм, миңа аларны аякка бастырасым килми. Миңа беркем дә китереп бирми. Мин реально бик күп эшлим. Мин уже кибеп бетте, мин 49 килограмм калды. Миңа әйтәләр, ничек син ябыгасың? Ябыкмыйм, мин просто эшлим. Мин туда-сюда, концертлар, минем әле теге там бер бизнесым бар, Аллага шөкер, анысында өлгерәм. Теге ничектер, үземне дә карарга кирәк бит, үзем өчен дә бераз яшисе кирәк, чөнки мин каяндыр энергия, көч алырга тиеш. Иначе мин чирлим просто. Әни буларак балаларга да кирәк. Аның бераз ярдәме булса, мин бик рәхмәтле булыр идем, һәм мин бу теманы мәңге ябырыйм, честно. Мин бер сүз дә бүтән әйтмим, честно. Вот соңгы тема булсын, соңгы сөйләшү булсын, мин ардым уже өч ел аны обсуждать итәргә, өч ел аны сөйләргә мин ардым, не хочу. Ул бит әле үзе дә кузгатып җибәрә. Эльмира чынлыкта менә сине тыңлап утырганда бер караганда хәтта сокланып карап утырабыз, чөнки шундый үзең яшь кенә, ә шул кадәр зирәк, үзе турында гына уйлап түгел, менә һәр кешене эгоизм бар, имма үзе турында уйлый торган. Син билгеле, бөтенебез дә күреп торабыз, балалар өчен уйлыйсың. Балаларга андый сүзләрне әйтү, җиткерү, ул алар өчен стресс, ул бит аларның әтисе, ул бит Начаррак булырга мөмкин түгел, әнисе дә начаррак булырга мөмкин түгел. Аның өчен әтисе дә, әнисе дә дөньядагы иң яхшы кешеләр булырга тиеш. Әйе. Һәм аларның бу вакыты бик кыска, алар бик тиз үсеп китәләр. Аларга шушы вакыт эчендә максималь рәвештә бөтен үзеңдә булган, булмаган, булмаган зирәклекне алырга кирәк, шундый кешеләр белән аралашырга. Инде балалар позициясендә утырып бит Син шулай утырып кала аласың, балалар үсеп китә, алар гомер буе анар шул травма белән йөрергә мөмкин. Бу гомумән аның турында гына түгел, башка ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә бу шундый мисал, шулай бит? Хочу, чтобы ул ишетте шушы сүзләрне, тукта инде дип әйтәсем килә һәм мине кайгыртма, балаларыңны кайгырт, пожалуйста. зинһар. Чөнки алар гаепле түгел. Аерылганда гел ике кеше генә гаепле, әлбәттә, без икәү генә. Миндә дә гаеп булган, синдә дә гаеп булган. Мин үземне ангел дип әйтә алмыйм, минем дә характерым бар. Әйе, минем дә бик күп ошибкаларым бар. Мин аның өчен гафу үтенәм синең алдыңда, Руслан Кирамудинов. Әгәр дә Кайвакыт теге ачудан, эмоциядән сиңа әйткәнмен икән, менә э, публикага чыгарганмын икән, э, гафу үтенәм, чыннан да. Но туктарга кирәк. Шуны гына әйтәсем килә. Нинди зур көч әлеге сүзләрдә Эльмира, искитмәле. Без алкышлыйбыз. Һәм беренче адымны ясадың син. Һәм боларны Руслан ишетеп, ниндидер фикергә, акыллы фикергә, ирләрчә Олы итеп үзгәртер дип, балалар үзгәртер дип һәм балалар хакы җитәр туктарга кирәк. Тормышта төрле ситуацияләр булырга мөмкин чыннан да, һәм алга таба карарга, алга таба яшәргә, һаман да теге бер үк балык башын күпме еллар чәйнәргә була. Алда бит һәрберебезнең без бит белмибез, һәр Аллага ышанган кеше гомумән ничектер Аллага тапшырырга тиеш. Димәк, һәр кешегә үзенеке юллар аерылышты, Әмма без бәхетсез дигән сүз түгел. Хәр кеше бәхетле булырга хакы бар. Лаек, һәрбер бала, һәрбер кеше үз бәхетен. Эльмира, син шулай җиңел хәзер сөйлисең моның хакында, елмаеп, комментарийлар. Но миңа менә кырын гына комментарийлар язса, мин беләм, теге конструктив критика бөтен кешегә файдалы әйбер. Әмма статистика мәгълүматлар нәрсә күрсәтә? Конструктив критика ул 10% та була алмый, 5%-тан да әз генә арта. Гадәттә ул конструктив булмаган бер критика. Ничек моңа ияләшеп була? Ярар дип уйлыйсың, ә ул бит башыңда барыбер әйләнә синең. Син кайчан моның белән яшәргә өйрәндең, шундый елмаеп?
Чөнки өч ел буе инде хәзер э, аерылганнан соң, өч ел буе шулай гел-гел язгач, э, мин инде ничектер уже Игътибар итмисең.
Калыплаша Игътибар итмим башладың. дә, аннары ничектер уже ияләнеп тә киттем. Әгәр дә менә матур гына яза башласалар, мин уйлыйм, тәк, Что-то не то. Как-то неправильно. Кая монда? Син шундый, син мондый, син шундый дип. Ә бу ситуациядән кала башка нәрсәләр буенча да менә теге гайбәт язып, нәрсә дә булса язып, хейтерлар язып. Яратмаган кеше ул бары яратмаячак. Мин бит доллар түгел барсына да шарга. Миңа бер әби килде. Өлкән яшьтәге шундый бик матур әби килде, кызым. Син аларга игътибар итмә. Алар минем өчен шундый кайгыралар. Мин инде ул вакытта Алар даже минем өчен күбрәк кайгыралар, мин дә миңа барыбер. Мин ул вакытта уйланып та куймый идем, Алла минем өчен шухатлы кеше кайгыра икән, шухатлы яраталар икән мине. На самом деле, э, безнең статистика буенча Россия өченче урында аерылу буенча. Аерылу буенча. Әйе. Әлбәттә инде аерыла калсагыз, Аллам сакласын инде. Гел шанс биреп карарга кирәк. Хәтта Коръәндә дә бар ул аерылу. Иң соңгы булса да, ул булырга мөмкин дип әйтелгән. Әмма аннан соң начар яшәргә дигән сүз түгел. Балалар хакына, алдагы тормыш хакына һәркем кризистан үсеп чыгырга тиеш, шулай бит? Утыз, кырык, илле. Без менә әле гайбәт турында сөйләшәбез, ә хейтерларны бит әйтәләр. Гомумән, бу синең иң иң шундый көчле фанатларың. Менә башка кеше синең турында күрми калырга мөмкин нәрсәдер, ишетми. Без гомумән күп әйберне менә әле әзерләнгәндә монда белдек. Алар бөтен әйберне белеп торалар. Алар синең өчен шулкадәр җан аталар. Алар синең тормышың белән яшиләр. Алар хәтта минем кемгә подписаться иткәнне, кемнән отписаться иткәнне язып кына торалар. А почему вы от этого отписались? А почему вы на этого подписались? Шул хәтле карап бара, шул хәтле. Җәмәгать. Әле менә теге атна ризык бирәбез кешегә. Минем тормышым белән яшиләр кайвакыт менә теге ничектер. Нинди зур миссия белән яшисең син, Амир? Юк, әле менә теге атнада гына кулың җынлы дип язганнар минем. Кулым чынлап та җынлымы? Ну шуны әйтәм, хатын-кыз күрми. Мин фото куйганда күрмәдем, әйме? Иратлар шуны язып ята. Иратлар күргән. Ну менә мин ул иратларны уйлыйм инде, хатын кыз белән торып караганнары юктыр яки теге теге бала якынрак инде дип инде мин сиңа хәзер аңлатам мин дәртле юк юк син дәртле шуңа күрә алар кызыгалар сиңа шуңа ирләр язган сиңа син разыйтлар ә сиңа эльмира күбрәк иратлармы хатын кызлармы язалар хатын кызлар күбрәк яза әлбәттә начарын яхшысын Яхшысын кызлар яза инде. Даже не юк минем хәзер фанат иратларда бик күп защитниклар бар.
Хәтта хәтта миңа язалар, кая тотып куйныйбыз бу тиле обижать итсәләр дип. Теге ничек тә. Ну приятно инде.
Карале, Эльмира, хәзер бит инде кризислы психологлар дип әйтәләр. Кризисный психолог дигән шундый профессия бар. Хәтта ниндидер аннан тыш әле болай әңгәмә сөйләшүне генә алып бара торган кешеләр дә аерым бар. Аларга барып караганыгыз юкмы соң? Кресло психологлар алар балалар белән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру өчен, гомумән алга таба җиңелрәк. Чөнки менә бер мәртәбә шундый кресло психологлар белән сөйләшкәннән соң мин нәрсә ишеттем үзем өчен? Кешеләр, ир-атлар, хатын-кызлар бер-берсе белән претензия белән бер-берсенә карата менә сөйләшә башлый икән, менә син шундый, син тегеләй итмисең, син мондый, син мондый. Алар тупикка бәрелешкәннәр. Аннан чыгарыр өчен, анда аларның хәтта ниндидер шундый уен формасында өйрәтәләр. Син моның белән нәрсә әйтергә теләдең? Әйтик, мин шундый арыдым, миңа әз-нә ярдәм булыр иде, син балаларны алып торсаң, мин сиңа чын күңелдән рәхмәтле булырмын. Әйтик инде. Ну, арыган, ярсымыйчы гына, ярсыган вакытта син әйтә аласың, Ну, инде менә инде күп инде 3 ел сөйләшәбез. Ә ул 3 ел сөйләшмәүгә тормый. Менә алар хәтта шушылай өйрәтәләр. Андыйларга барып караганыгыз юкмы? Теләк юкмы андый? Бармый бит ул бит мин контактка чыкмый минем белән. Мин бит хәтта әллә кая барыр идем, әйтәм, әйдә очрашып сөйләшәбез. Ну, туйдым мин, честно, шушы әйбердән. Мин шундый эмоциональный бер карасаң, мин шундый простой, и аннары ул простатадан мин страдаю. Чөнки мин менә интервьюларга йөрим, Үземә сүз дә биргән инде бүтән бар, мин бүтән сөйләмим, мин үземнең сүзләремә хуҗа түгел. Менә шунсын бар минем. Менә мин бар барам, бар сөйлим. Эльмира, ә нишләп соң әле ихласлык? Тышымда минем.
Ә бу начармы?
Аннары мине тагын бу кыз кайчан Русланыгыздан отстанет инде? Бу кыз мин тагын бетереп ташлыйм. Бу интервьюдан соң тоже.
Димәк, шулай кирәк. Без менә сине чакырырга уйлаганда, имә, мин әйтәм, Бу җаныкаем өч ел инде һам тинтерәтәләр, интервьюларга чакыралар, сөйлиләр һаман, һаман шул бер балык башы дигәндәй. Мә, мәйтәм, әйдәгез безнең тапшыруга чакыртып, без бу тарихка нокта куябыз, Алла бирса.
Әйдә, нокта куябыз, матур итеп нокта куябыз. Син хәзер Русланга әйтеп, гафу үтендең. Бу бик көчле адым хатын-кыздан, имә, Руслан ишетер дип өметләнәбез без, име, барыбыз да. Җиткезәләр аңа барыбер.
Шуңа күрә, шуңа күрә, Илмира, менә балалар хакына һәм алга таба ул да бәхетле булсын өчен, син дә бәхетле булсын өчен без менә шушы тарихка нокта куеп, яхшыга өметләнеп, Алла бирса име, башка бу турыда сөйләшмәскә сүз бирәбез. Сөйләшмәскә сорамагыз да, пожалуйста, язмагыз да. Сез дә Эльмира бәхетле, ул хәзер ирекле хатын, ирекле хатын аерылган, ул үз-үзен бәхетле итәргә сүз куйган һәм Аллага шөкер, менә карагыз, чәчәк ата, бик матур тфу тфу күз тимәсен бөтенесе бәхетле булачак дип ышанабыз шулай бит кызлар эшлекле хатын кызлар бөтенебез бергә Ильмирага бәхет теләп хуплыйбыз күтәреләбез теләкләштек бәлки әле бу тапшырудан соң чыннан да руслан карап монда бит без бернинди начар сүз әйтмәдек ул теге э, сөйләшергә килеп сез бергәләшеп бәлки чыннан да психологка барып килеп бәлки әле балалар белән дә чөнки әле бит күпме вакыт алга таба бер, сезнең берничек тә сез аерылып бетә алмыйсыз баласы булган кеше минемчә ул гомерлек дуслар булып калудан да яхшырак просто нидер цивилизованный рәвештә Аралашып, аралашырга кирәк. Ну, аның очракта зурлар олылар позициясендә булырга тиеш. Балалыкка чумсалар, ул шул ук менә ниндидер талашу, ниндидер гаеп эзләп, бер-береңне гаепләүгә, ул мәңгелек бетми торган тарих. Шуңа күрә хәзер бүтән уровеньга менеп, олыларча, зурларча, тыныч кына, балалар да бәхетле булсын өчен, просто какой-то договор нужен, наверное, да ведь?
Элек ул Руслан, вакыт кирәктер, вакыт. Чыгыгыз!
Мирный переговорга Эльмира белән. Пожалуйста, үтенеп сорыйбыз. Эльмира безнең бит Зөлфия ул психолог, шуңа күрә ул белеп, төптән белеп сөйли. Юк, ул этапларны узырга кирәк.
Бәлки менә Эльмира ул этапларны узгандыр да, әйме? Ә Руслан бәлки әле узып бетмәгәндер. Бәлки әз генә вакыт көтәргә кирәктер. Алла бирсә, иншалла. Барысы да яхшы булыр. Барысы да яхшы булыр дип ышанабыз инде. Алла бирсә, Алла бирсә. Амин, амин, шулай булсын. Мин шул балалар өчен генә, алар бит инде аларга тоже әти назы кирәк, мин аны аңлыйм. Әлбәттә инде теге балаларга э, наз гына аның өчен торып булмый алай. Ну булмый. Балалар өчен генә дип ярамый алай. Алар үскәч аннар рәхмәт сиңа әйтмиләр балалар. Алар чыгалар да китәләр. Не надо было терпеть кына дип әйтәләр дә. Это очень много случаев таких. Шуңа күрә ничектер менә Яра талаштык, бер-беребезне популярлаштырдык, пиар иттек. Эшләрегез дә алга китте. Эшләр алга таба бара. Аныкы да минеке дә алга китте.
Ну, ләкин туктарга кирәк, җитәр. Эльмир үзе әйтеп тора бит, аңа кадәр бер зал җыелмый. Минем әле кияүгә чыгасым бар, минем бит әле булачак ирем кадәр йөри, шуңа күрә җитәр инде булды.
30, 40, 50.
Шундый лайфхак бар, дуслар. Һәр мәгълүмат 3 көн яши дигән. Беренчедән, 3 көн битарафлык күрсәтергә. Менә сез үзегез турында мәгълүмат ишеттегез, 3 көн битарафлык күрсәтегез. Беренче көнне сез янасыз, әлбәттә. Икенче көнгә ул сүрелә, өченче көнгә аның чын йөзе ачыла. Димәк, ул дөресме, дөрес түгелме дигән мәгънәдә, әйме, э, аның чын йөзе, менә бу гайбәтнең чын йөзе өченче көнгә ачыла. Әгәр дә менә бу өч көн битарафлыкны без тотмасак, ниндидер э, реакция бирсәк, эмоциябезне күрсәтсәк, безнең аклану килеп чыга һәм аклана нинди кеше, әгәр дә үзенең гаебе булса. Шуңа күрә без әгәр дә менә бу өч көнне битарафлык, лайфхак дип әйтәбез, шундый э, сул Әйме, әгәр дә менә бу өч көн битарафлыкны тотабыз икән, без һич шиксез менә бу э, гайбәтләргә каршы торабыз дигән сүз. Димәк, беренче өч көн битарафлык сакларга. Икенчесе гайбәтләр алдында акланмаска, ә бары тик чиста, ачык фактлар бирергә була бит шуны ой юк инде фәлән инде кырым минтурда шулай дип сөйлиләр икән дигән ә, без мәгълүмат әйтәбез әйме аклана башлыйбыз мин анда түгел идем бит фәлән идем бит төгән идем бит һәм сүз китә шул дәрәҗәдә агылып анда ялгыш фикерләр дә чыгарга мөмкин шуңа күрә без әгәр дә безгә без үзебез турында ниндидер ә, гайбәт сүзе ишеткәнбез икән без фактлар гына әйтәбез һәм коры фактлар белән генә җавап бирәбез акламый гына мин анда булмадым Бу сезнең фикерегез. Мин менә шунда булдым. Мәсәлән, менә шундый коры фактлар белән э, аклануларсыз гына гайбәткә каршы торырга кирәк. Аннары соң, дуслар, э, гайбәт, сезнең турыда гайбәт чыккан икән, шул вакытта сез Тирәнгә кереп, нишләп шулай булды соң әле? Менә нинди ялгышлык эшләдем, фәлән төгән дип без казырга яртабыз. Юк. Сезнең турыда гайбәт чыккан икән, сез шундук үзегезне тотып аласыз һәм бу гайбәттән мин нинди уңай момент ала алам? Менә игътибар фокусын уңай якка юнәлтәсез. Нәрсә ала алам? Бу гайбәттән миңа нинди файда? Бу гайбәттән миңа нинди ягы белән уңайлы? Менә шуңа фокусны җибәрәсез. Әгәр дә без негативка фокусны җибәрәбез икән, ой, моны хәзер бу белсә, теге белсә, фәлән дигән, без анда чумабыз һәм үзебезне гаепле хис итә башлыйбыз. Әгәр дә, ох, менә шушы ягы белән уңайлы булды. Менә мин бу кешеләр белән, димәк, бүтән араны алып бармыйм, аралашуны алып бармыйм, араны өзәм. Яхшы булды әле менә шундый ситуация килеп чыкты. Мин менә шушылай. Шуңа күрә позитивка әгәр дә фикерегезне э, юнәлтәсез икән игътибарыгызны, әйме, нәрсә белән бу гайбәт сезгә файдалы? Сез хәтта бу әйтәләр дә выиграть. Сез бу гайбәттән хәтта отасыз да. Һәм мөмкин булса, әгәр дә бу сезнең кулдан килә торган әйбер булса, турыдан-туры гайбәтче белән сөйләшергә. Һәм гайбәт турында белгәнегезне күрсәтергә. Әйе, мин ишеттем. Ничен син шулай эшлисең? Һәм менә шунда бик нык бер момент бар, әйме? Үзегез турында гайбәт ишеткәнсез икән, иң якыннарыгызны үзегез бу турыда хәбәр итегез. Алар ишетеп әллә нинди фикерләр туганчы, иң беренче якын дусларыгызга, якын кешеләрегезгә менә шулай дип сөйлиләр, Фәлән-төгән дип, иң беренче үзегез мәгълүматны җиткерик. Чөнки менә шундый әйбер бар. Кеше беренчел мәгълүматны исендә калдыра. Шуңа күрә хәтта сездән сорыйлар икән, ике мәгълүмат бар, берсе яхшы, берсе начар, кайсыннан башлыйм дисез, диләр икән, иң яхшысыннан башларга Кушырга кирәк, чөнки беренчел мәгълүмат истә кала. Сез негативны башта, начар мәгълүматны әйтеп, соңыннан яхшысын әйтсәгез дә, безнең игътибар фокусы начарда кала. Шуңа күрә үзегез турында гайбәт ишеткәнсез икән, дөрес фактлар белән, якыннарыгыз белән, иң якыннарыгыз белән бүлешегез. Һәм инде менә шундый сүзләр йөри дигән әйберне дә үзегез әйтергә тырышыгыз. Гайбәтче белән һичшиксез сөйләшергә кирәк. Һәм инде бик шундый авыр моментлар дип әйтәм инде, хәтта судка ук барып җитәргә мөмкин. Әлбәттә, үзегезне яклагыз. Ләкин менә кайвакыт кайбер кешеләр дип әйтәм инде, кечкенә генә гайбәтне дә менә шулай күпертеп, әллә кая хәтле барып җитәргә мөмкиннәр. Гәрчә гайбәт Өч көн битарафлык күрсәткән очракта шул хәтле матур гына сүрәнләнә, сүрелә, дип әйтәбез инде аның эмоциясе, әйме? Әлбәттә, э, үсешкә барган аңлы кеше хәтта гайбәттән дә бик яхшы файдалана. Маркетинг ысул буларак югары дәрәҗәгә ирешкән әйтергә кирәк, эре компанияләр гайбәт белән бик яхшы файдаланалар. Шуңа күрә

Гайбәт дигәннән, Эльмирочка. Иргә чыгуга дигәннән. Иргә чыгуга дигәннән. Әзерлек стадиясе бармы соң әле сиңа теге э, тәкъдим ясаучы әлегә бармы, юкмы, уйлар бармы, юкмы? Кайчан безгә Юк, көтергә әле мин, э, Эльмираны фата белән? Юк, минем Аллага шөкер, э, теге ничек әйтәләр, наличным Аллага шөкер, бар да яхшы. Э, Теге өзләнү дә түгел, мин болай гына инде приколы итеп йөрим концертларда да, э, ул программа буенча шулай, шуңа күрә минем бар да яхшы, Аллага шөкер.
Ә син аның белән таныштырмыйсың махсус хәзер э, үзеңнең Кирәкми.
Ә барыбер кеше- Счастье любит тишину. Менә хәзер шундый позиция алдым. Счастье любит тишину. Әй, анда бик күп догадкалар бар. Кем кем миңа наоборот кызык. Мин наоборот теге заблуждение кертәм, монда кертәм, монда намеклар бирәм, имештер бу дип анары. Яры ул ты- опять-таки кызыксыну бит инде. ул. Без бит артистлар, без бит ничектер кызыксыну уятырга Уятырга тиеш. тиеш, Ул минем профессиям. Мин Статистикада күтәрелә малай. Ул бит минем бизнес, ул бит минем акчам, ул бит минем шуңа күрә ул булырга тиеш, әмма дә ләкин шундый мнениегә килдем.
Ә син кияүгә чык, тынычлык ярдайсың. Ә кияүгә чыккач, аны без беләчәкбезме соң менә тамашачылар беләчәкме? Инде әгәр дә икенче половинка белән бер нигә килсәк, Бәлки. Безгә генә шалтыратып әйтегез, зинһар. Тукта әле, ә син әйтә аласыңмы соң хәзер инде мин үз кешемне таптым, менә ул минем кеше, ул тәгаен минеке дип әйтерлек җире бармы? Ул мине кабул итә, менә ничек бар. Ул мине ничек бар кабул итә, ул мине аңлый, миңа аның белән җиңелрәк. Юк, әйтә алам, Аллага шөкер, үзе бар да. Аллага шөкер. Эльмира, без синең өчен шул кадәр сөенәбез. Һәм Русланга да без әлеге менә шушы үз-үзенә, үз-үзенең тормышына шатланабыз. Мин бик аңа телим, яхшы хатын.

Аллаһ Тәгалә җибәр шуңа мәйтәм бер хатны. Амин. Яхшы кулга эләксен ди.
Аллага шөкер, биш айдан соң юкка чыкты, минеке озакка сузылмады. Күрәсеңме, кемгәдер син тиз аңлагансың, ул әле тиз аң- аңлап бетермәгән. Тап- Әле бит ул мөнәсәбәттә дә бөтен кеше дә бер үк вакытта әлеге Әйе. уйга килми. Кемгәдер озаграк вакыт кирәк әйтик. Ахыры хәерле булсын, әлбәттә. Амин, амин. Эльмира, безне караучылар арасында хәзерге вакытта үзе турында гайбәтләр ишетүче, инде рәнҗүләр, гомумән, ул бит инде гомер-гомергә гайбәт дигән сүз. Хәзер инде аны сөйлиләр, гайбәт, аның уңай яклары да бар, начар яклары да бар. Уңай як ул синең ниндидер үсеш сферасы, син күрәсең, димәк, әгәр дә синең бу карьераңа ярдәм итсә, имеш, син үсә аласың, синең турында фәлән дип әйткәннәр икән, димәк, син алардан өстенрәк ул кешеләрдән, сиңа карап торасылары килә, синең турында уйдырмалар уйлап чыгарасылары килә. Гомумән, гайбәт сөйләгән кеше үзен Киресенчә, карале, минем турында бер дә сөйләмиләр, әллә минем инде кызык түгел микән мин дип уйларга тиешләр. Но шул ук вакытта сындырган кешеләр дә менә гайбәт, кеше сүзе кеше үтерә дигән шундый халыкта ничендер ул сүзләр булган бит.
Һәрбер кешенең хейтыры бар.
Шуңа күрә ничә кеше шулхәтлек мнение, аңа да игътибар итәргә кирәк. Вот ничек үзегезнең тоясыз эшегезнең күңелегезне, шулай яшәгез, вообще игътибар итмәгез, вот честно. Просто менә зеркало. Мин нәхәл шулай әйтәм. Әгәр дә менә алар сиңа начарлык телиләр, алар в зеркало смотрят. Это автоматически бумеранг, кайта мгновенно. Ул беренче, икенчедән, әлбәттә, ул сезнең начар энергетикагызны ала, шуны позитив итеп кабул итегез һәм өченчедән, нәрсә дип әйтәсем килә? Бәхет теләгез. Менә опять-таки шул ук көзге үзегезгә менә бәхетле булсын. Ой, бәхеттән шашып кына яшәсен, чөнки сез үзегезгә телисез шушы сүзләрне. Ул сезгә әйләнеп кайта. Аңа ул әйткән сүзләр аңа мгновенно әйләнеп кайтачак. Это работает. это 200 процентов работает. Мин үзем шаккатам кайвакыт моментально буберан кайта. Миңа да кайтканы бар. Минем дә мин дә гынахсыз түгел. Мин дә кайвакыт гыйбәт яратам сөйләргә, мин бит чәйнәшергә тоже яратам. Но вот чәйнәшкәннән соң миңа ишеп кайта сразу. Белмим, как это работает. Мин аны понимаю. Ага, мин бит монда шулай иткәнем, менә миңа кайтты. Шуңа күрә на ошибках учишься. Үзеңдә дә үзеңне дә контрольләп торга кирәк кызлар. Һәрбер әйткән сүз сила слова бар шуңа күрә. Ә сиңа язсалар, син бетерәсеңме? Әйтик, социаль челтәрләрдә син фәлән, төгелән дип әгәр дә язсалар. Ну, үземә язсалар бетерәм инде. Кирәк түгел миңа төгелән. Кирәк түгел тәнкыйть.
Кеше чыгарганда анда бетерә алмыйм да. Әйе, үзең генә чистартасың. Дөрес эшлисең. Зөлфиянең күңеле бик кызык моңа карата. Синең бит теорияң тәнкыйть буенча. Тәнкыйть буенча, беләсезме, кызлар, нәрсә? Менә тәнкыйть. Мәсәлән, Гүзәлиягә әйтәләр икән, нимә? Карале, син өч аяклы кыз икән, ой, кошмар дип көләләр. Менә көлеп утыра, күрәсеңме? Чөнки аның бит аягы икәү генә, ул аңа тими. Әйе. Тәнкыйть кайчан тия?
Тәнкыйть ул кайчан тия? Кеше үзе шунда әзрәк ышанычы булса шул әйбергә, ул тия башлый. Димәк, мин сайлыйм.
Венера, кара син тазаргансың, 200 килолы булгансың, кара нинди түгәрәк дисең дә. скажет я же нормально ике генә килограммга юк инде стройный сиңа тими ул әйбер шуңа күрә менә ул тәнкыйтьне аннары ничек гайбәт туа мәсәлән әйткәннәр икән бер кеше килгән имә карагыз әле ул машинадан төште дә имә теге зур су бар егылды шул суга ул егылды икенче хатын күрә дә кара әле бу кеше исерек булган икән шуңа күрә егылды ул имә өчесе әйтә аның янында хатын бар ие алар икесе тәгәрәшеп исерек булган кыярдан помидор ясыйлар кыярдан помидор ясыйлар бер урында Берәр төшкерсә берсе, икенче почмакка бер ун кеше аша уже бәбиләгән диләр. Бәбиләгән. Гайбәт шулай туа ул. Шуңа мин үзем әйтәм, мин үземне нинди икәнен беләм, әти-әни минем нинди икәнен белә. Шуңа күрә исемдә китми минем. Наоборот, миңа кызык ул кеше язсын, мәйтәм, кеше белән нәрсә язсын. Эльмирочка, тозга язмаган гайбәтләр турында без сөйләшеп киттек. Син Руслан турында гына сөйли башладың. Ә гомумән башка кешеләрдән тозга язмаган сүзләр киләме сиңа шундый гайбәтләр? Өч ел дәвамында инде каждый день, көн дә. Димәк, сез аерылганчы, сезнең бөтенләй бернинди дә гайбәтләр юк иде? Вообще юк, гел матур язалар, әй яратам, аның халык килми иде концертларга, бер нәрсә юк, ә хәзер бик күп язалар, бик күп хейт һәм концертка да халык концертка өч, дүртенче, бишенче көн алдым бит инде Казанда, Аллага шөкер, ой, молодец, хотя миңа анда әйтәләр, заллары тулмый икән, бу мескен баланы, Аллага шөкер, миңа җитә, миңа минем тамашачым бар үземнеке. Сине ун ел гел яхшы сүзләр генә әйтәләр, концертларга йөрмиләр. Һәм кинәт ябырыла башлады шушы төрле гайбәт, начар сүзләр. Һәм синең реакция? Ой, башта бик якын кабул итә идем. Минем ул теге түккән күз яшьләрем инде һәрбер сүзгә теге ничектер якын итә идем инде йөрәгемә, күңелемә якын ала идем. Аннары инде мине бары үземнең теге минем тамашачым ике лагерьга бүленде. Беренчесе ул теге защита бик көчле булды. Монда инде хейт Шул менә защита булганга күрә генә мин бу әйберне ерып чыктым, чын мәгънәсендә. Һәм инде янда булган кешеләр, әти-әниләрем, якыннарым, дус-туганнарым, мы твоя поддержка, ты самый лучший дигән кешеләргә мин бик зур рәхмәтлемен, чөнки шул поддержка булмаса, әлбәттә, кеше сүзе кеше үтерә, чыннан да. барыбер син уйлый башлыйсың неужели син шундый син загоняться итә башлыйсың син шикләнә башлыйсың үзеңне әйе әйе неужели мин шундый ниндидер неужели мин шундый аллах тәгаләм дип аллах тәгаләдән инде ярдәм сорыйсың инде теге күңел тынычлыгы сорый башлыйсың үттем үттем ну бу яхшы кызларга гына хас әйбер бит кызлар бик зур үз өстеңдә эш үз бик күп әле дә Миңа калса, миңа бик күп эшләргә кирәк әле үз өстемдә. Чөнки гомер-гомергә надо өйрәнергә, эшләргә, ул очракта гына. Тулысынча йөзеп чыкмадың син инде бу нидән, әйбердән тулысынча. Юк, инде хәзер тик алай карамыйм, тик хитка караны. Юк, барыр үз өстеңдә гел эшләргә кирәк. Чөнки эмоция дигән әйберне сүндерергә кирәк, Бераз киметергә кирәк, мин бик эмоциональный. Иде син ул сәхнәдә генә чыгар Эльмира, яме? Монда игътибар Шуңа күрә теге тормышта эшләргә кирәк үз өстеңдә бик күп. Нахакка әйтелгән сүзләргә кешенең реакция бирү бу нормаль күренеш. Әгәр дә сиңа нахакка гел булмаган әйберне әйтәләр икән, син бит инде әйтегез, әйтегез дип утыра алмыйсың. Бу бит дөрес түгел дип әйтәсе килә. Бер нитмәдең, игътибар итмә, ике, ну бары өченче, дүртенчедә син. Чаштыгызмы әллә дип әйтәсе килә. Менә минем дус егетем бар.
Э, ул заводта эшли иде каждый раз һәрбер мужик та килә дә сорый да гүзәлия белән йоклаганмы син гүзәлия белән йоклыйсыз бит инде сез гүзәлия белән йоклыйсыз бит инде дип әйтәләр мин ди башта ди акланаем ди шуннан соң шул хәтле гарык булдым да без йоклыйбыз дип әйтәм ди хәтта ди теге әйтәм ди ә кеше ди барыбер даже шул сүзгә дә ышанып бетми ди теге Ие дип тә әйтсәң ярамый ди, юк дип әйтсәң дә ярамый ди. Мин уже шулай дип әйтәм. Мин әйтәм, әйтсәң әйт инде шунда. Тукта, мине икенче, мине икенче сорау борчый. Ник кирәк соң аңа ул кем кемнең кемнең белән йоклавы, гомумән кемгә кирәк ул әйтегез әле. Интернетта карап баралар икән, интернет челтәреннән индеме? И бөтенесе карап баралар ди, бөтен завод белән сине карыйлар, нәрсәгә кирәк аларга? И менә без әзрәк фото куеп алабыз икән, дус егетләр белән дә куеп алабыз икән. Кызлар яза, тегеләргә яза торган кызлар язалар име? Сез аны менә өч егет белән бер квартирада нәрсә эшләп утырып була?

Кышта бетте керик шунда. Искиткеч, нинди заводта ул шул кадәр кызыксыналар икән Зөлфия белән чыннан да.
Син популяр кеше. Элек вообще мин синең популярлыгың. Юк, элек нык язалар. Ишеткәндә юк, халык артисткасы шаккатып утыра. Белмиләр. Юк, элек элек вообще нык язалар. Хәзер туктадылар, потому что кемдер нәрсәләр яза, мин сразу интернет челтәренә куям, миңа шул кызык, уйнап, шуны төкелешеп, нитеп, энергия алып шуннан. Ашап утырып, шулык уже күрәсең, күрәсең. Теге матур культурный гына буклап аласың да шул кешене малай. И теге кызык өстенә кызык өстәлә кеше карый, нитә, мин үзем шуннан рәхәт алам менә. Син әйе, ә бит аны, мәсәлән, әгәр дә синең балаларың бар икән, әниләрең бар икән, алар да укый бит. Менә Әни язган, карый. язган кеше, ну ул башта хәзер ияләшкәндер, язган кеше һәрвакытта уйларга тиеш. Моны бит аның баласы да укый, анасы да укый, бөтен кеше дә укый һәм ул күпме кешегә стресс. Бетте андый замана, Венера, бетте андый замана. Хәзер уже алай түгел.
Хәзер алай, хәзер итмиләр. Китереп бирәләр синең әниеңә дә, балаңа да, ие, язалар. Юк, олы яшьтәге апайлар карый. Менә мин үземне теге, шуны хәтле мине бөтен кеше дә кабул итә алмыйдыр дип уйлыйм. Ләкин миңа һаман саен әбиләр, бабайлар язалар, мин алар белән сөйләшеп утырам шул интернетта малай. Рәхәтләндереп, рәхмәт, рәхмәт дип, күңелле итеп утырабыз без. И начар сүз әйтмиләр менә хәзер. Белмим нәрсә булды, үзем үзгәрдем, бер нәрсә что со мной? Ә тегерәй кирәк әзерәк. Кара әле, начар сүз әйтми башласалар, минемчә Эльмира да инде теге әллә нишләп китер. Кара әле нишләп сүз әйтми.
Син аңламасың, син әле генә әйтеп утырдың. Менә әйтмәгез инде язмагыз. Юк, мин теге. Давай языгыз әле языгыз. Мин тегенең турында әйтәм, ансын әйтмәгез. А болай еш. Абысы кирәк. Борын кәкре мәсәлән дә, күзе кысылган. Ансын хотя бы иреннәр, иреннәр вообще күкрәкләр, күкрәкләр все сделано, переделано. Все, җәмәгать бөтен эш эшләнгән, бөтен бөтен ниләре, өлешләре тәннең. Ужас вообще.
Кем моңа карасын? Ярар, ансына түзәбез. 30, 40, 50.
Эльмирочка, безнең дусларыбыз Смотри клиникасыннан шундый э, кызыклы гына сорау бар сиңа. Синең дөньяга карашыңны үзгәрткән өч китап, я булмаса фильм, я булмаса шәхес, я булмаса вакыйга. Бәлки бер шәрне әйтергә мөмкинсең. Кемнәр булды? Бәлки фильм гынадыр, бәлки берәр шәхес. Булмаса юк. Ильсия Бадретдинова.
Да.
Миңа пример, потому что без аның белән почти одинаково үтә- үткән Теге тормыш юлы. Әйе, шуңа күрә.
Аның да аерылуы булды, аның да бик каты хит булды. Шуңа күрә безнең тормышлар бераз үзем белән бик яхшы тату отношениедә, бик э, хөрмәт итәм, үрнәк алам. Шәхес ул минем өчен Илсия Бәдретдинова. Илсия Бәдретдинова. Аңа аның белән киңәшләшеп, бик ул миңа бик күп мудрый сүзләр әйтте. Фильмнарга килгәндә инде мин күбрәк комедияләр карарга, позитивный хатын-кызлар турында карарга яратам. Һәм

Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеген кайгырта.
Безнең дусларыбыз Смотри клиникасы заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы дөньяга яктырак караш.
30, 40, 50. Иң, иң свежий гайбәтләрдән. Просто паблик ачты. Тә, кызлар белән гайбәт. 80, 80 комментарий, име? Ә. Опа, субханалла. Мине язганнар татарның Волочковасы. Волочковасы. Чатырган хатын түгел име соң ул? Волочкова. Волочкова.
Барында бер шундый балерина. Значит, мин чатырган хатын вот бер бер гайбәт. Балерина хәзер фрик формасына йөртәләр инде аны. Так.
Менә Җәрдим ул апайның. Бигрәк публика яратмый аны, Әлмәттә на концерте ползала, было пусто. Так, ничек иде? Әлмәттә гомумән тамашачы авыр йөри беренчедән. Ул теге анда өйрәнгәннәр организация белән бөтен кеше тутырыла. Ә минем чисто кассага, Аллага шөкер. Үз тамашачы.
Ярты зал булса да үзе килгән зато, Аллага шөкер. Әле бу кеше килгән, килгән микән или ул гайбәт кенә микән? Ну, значит, ул килгән.
Морда, берәр морда артист язып ятадыр.
Марат Хәбиби дигән менә. Вот. Мужик башы белән Марат Хабиби.
Бөтен мужиклар Хабиби дип бит язалар икән. Это значит, он всем женщинам ике бала анасы егет дип сөйләшеп утырам. Әйтә, минем яшь егетем бар, Аллага шөкер, әйме. Ну, белән тышып көнләшәләр. Ну, смешно.
Мужик дип әйтергә кирәк. Минем бер мужигым бар. Ике бала анасы, егет. Егет була бит инде.
Шуры-муры өчен аерылган инде Русланнан. Санга сукмады Русланны. Бу хатын-кыз язганмы санасы? Юк, моны берәр апа язгандыр инде. Гушат Курамшина левый аккаунт, нулевой аккаунт. Нулевой аккаунт.
Санга сукмаган. Хәзер так, шуры-муры дип мактанып утыра. хәзер хәзер
ул шуры мурыга беркем дә өйләнми инде менә миңа ходай өйләнсә дә белми калырга да мөмкин ул яшь егеткә бик кирәк инде синең балаларың вот бик кирәк әле аллага шөкер
ә яшь егет икәнен каян беләләр соң тагын мин үзем әйттем менә бит Кемгә кирәк микән бу? Уф, кыяфәте Ходаем. Нәрсә белән мактана инде бу бала? Так, яшьрәк димәк Аллага шөкер икән. Булды бетерик, наверное. Анда Җиткәндер. Хәзер тагын берәр нәрсә бар Кирәкме микән хәзер? Юк, кара әле, ничек кереп, э, Иренмичә теләсә шуны кайсы- язалар. Менә кешеләр безнең Менә тамашачылар шушы булдымы инде? Ике бала анасына яшь егетләр белән типтерүеңне мактанып утыру, аннан соң тагын иреңне гаепләп елап утырасың, өйләнмиләр алар сиңа, пока только пользуются, вот, ул белә, понимаете, без белмибез.
Юк, бу хатын белә, понимаете, минем тормышымны. Әлбәттә инде, алар бит, ты что, алар бит. Синең белән йоклыйдыр инде ул, синең белән яшидер малай. Берсе язган комментарийларны укырга кердем. Ха-ха-ха.
Инде тормыш бара. Эльмира, синең фотографияң күрүгә бүгенге тапшырудан соң да бөтен кеше теләсә кайсы пабликка кереп Менә, менә, менә, менә. Аңа, аңа бит яшьләр кирәк. Руслан белән торганда да йөргән бит, ә Русланны гаепләде җүнсез. Руслан бит әйтте. Руслан сүзләренә ышанганнар. Эльмир әйтте, безнең тапшырубызда йөрмәдем диде. Шуңа күрә моннан соң әлеге комментарийларны язырга кирәк түгел. Һәм әгәр дә йөргән булса да кемнең ни эше бар дип. Э, язсалар да инде.
Һәм гомумән без бу тарихны каман укыйбыз. Эльмир әле кызы укырга. Кызлар, э, минем мин бер тәкъдим әйтәсем килә. Безнең бу тапшыру ахырында нинди комментарийлар язырлар икән? Бәлки безнең иң шәп комментарий

Әй, тагы боларны кушалар инде безне.
Бу таммада нәрсә итеп утыра инде дип. Иң кызыгы, кызлар, әгәр дә алар сезнең каршыгызга, әйтик, синең каршыңа килер икән, аның 50 процент түгел, 99 проценты бер сүз әйтә алмаячак. Әйтә алмаячак. Менә каршысына килеп, син, Хәбиби, менә нәрсә дип яздың, миңа әйт әле шул сүзне дисә. аккаунтлардан бик күп язалар.
Мин әйтәм, ә мин үземнең аккаунтымнан теге тере җавап бирергә могу. Мин потому что тегене курыкмыйм. Мин кешенең күзенә дә бәреп әйтергә могу. Ә андый кешеләр инде алар. Ә болар димәк куркалар. Шуңа күрә без әз генә кызлар аларны жәллик.
Һәм гомумән безнең тапшыруыбызда еш кына әйтәбез шул сүзне теләктәшлек. Хатын кызлар арасында ниндер теләктәшлек күбрәк булсын иде. Кайберәүләр бит акыллар алар бер сүз дә язмаска мөмкиннәр. Ә кайчагында аларның бер-ике сүзе, әйтик, безнең менә тапшыруыбыз буенча да Бер-ике сүз генә язсалар да, шундый күңелгә рәхәт булып куя бит. Канатландырыр өчен күп кирәкми. Шуңа күрә начар сүзне тиз язып куерга мөмкиннәр, ә яхшыны уйлыйлар. Шуңа күрә Менә вот согласна, чөнки бик күп хатын-кыз миңа лично яза. Һәм или күрешкәндә дә менә э, әйтәләр, ой, укыдык, ой, шундый язасы килде, ой, шундый, шундый язасы килде сезне защитить итеп. Бик күп хатын-кызлар әйтәләр, әйме? Язасы килде, но язмыйлар. Ну, язмыйлар. Менә Языгыз.
күрдегезме, язырга кирәк. Языгыз, Кызлар.
Кирәк. Давайте женскую солидарность поддержить.
Әйе, бүгенге тапшырудан соң һәр хатын-кыз. Куркмагыз, языгыз.
Понятно, сезгә дә тиганнар ул комментарийга набрасываться итәләр. Это нормально. Без бергә. Нормально.
Без бергә.
Рәхмәт, Эльмира, бүгенге тапшыруыбызга килеп, ихлас булуың өчен. Шундый
безнең өчен кызык булды, хәтта синең комментарийларны бу чынлыкта Эльмира алдан әзерләнмәде әлеге комментарийларны. Яңа гына ачып, теләсә кайсы пабликтан укыды. Алдан гына әзерләнгән булса, мөгаен әле бәлки аны тагы да. Мин уйлыйм, иң мөхиме күңелдә тынычлык булсын. Ул синең күңелеңә тырнамасын. Юк, менә тими дисәң дә, әйме, менә күпме мин әйтик эшлим телевидениедә, анда белмим инде 2004 елдан алып. Әле дә ниндидер сүзләр әйтсәләр, син бит тырышып эшлисең. Бер кеше белми ничек сиңа әлеге эш бирелә. Һәм әгәр дә ниндидер начар сүз язалар икән, Ул сине әлбәттә үтерми, әмма күңел рәхәт түгел, тырнап тора. Ник кирәк аны эшләү? Әйтик, сиңа да, мәсәлән, Минем беләсезме, Күп сүзләр нинди ишеткән минусым бар. Минем сразу оправдываться итәсем килә, доказать итәсем килә. Юк, алай түгел. Ә менә хәзер уйлап күрәм, зачем, нигә бер кемгә дә бер нәрсә доказывать итәргә кирәк Кирәк түгел. Вот түгел. просто будь счастливый, Эльмира, үзең. Үземә шулай әйтеп торам, минем әйтәм, я позволяю себе быть счастливой. Әйтәләр бит әле, теге тешләгән елан, сине тешләгән еланның артыннан чабып, син аңа әйтмисең, мин бит не заслужила монан дип. Шуның кебек менә уйларга кирәк. А правда, җыр бар бит, мин җырчылар янында җырлаган кадәр күңелеңә авыр алма. Тормыш түгел, алсу алма. Миңа ошады Эльмираның менә былай иттереп Син лаеклы, бәхетле булырга як. Әйдәгез бергәләшеп шул аффирмацияне әйтәле.
Без бәхетле булырга лаек. Без дә лаеклы, безнең тамашачыларыбыз да лаеклы. Ильмира Нагыймова да һичшиксез лаеклы. Ильмира Синең елмаюың эчкерсез булсын. Күңелеңнән елмай, рәхәтләнеп елмай. Тормышың шатлыкка күмелсен, балаларың бәхетле булсын. Амин, амин.
Дуслашып, Руслан белән дуслашып, күңелең э, концертлар куе,
балаларыңыз да барсы белгән. Безгә юк, безгә организаторыбызның әйдәгез сезнең әйе, сезнең совместный концертыгызны куйыйк әле, типа. бомба так нефтяныда кеше вообще аптырашта калачак ну бу кызык ә кеше беләсең нәрсә әйтәчәк болар балаларга акчаны бүләбез потом все беләсең нәрсә әйтәчәкләр менә шушы өч елда булган хәлләр алар үзләре уйлап чыгарган сценарий дип әйтәчәкләр сөйләп чыгарганнар аннары кавышып концертны эшләп шулай кавышырга кирәкми күңелең тыныч булсын күзләрең янып торсын йокларга да вакыт таб инде эльмирочка ял итәргә дә вакыт Тап, күңелеңә авыр алма, э, алга таба да иҗатың гөрләп торсын һәм башка әйберләр белән кызыксына башласыннар иде. Синең яңа җырларың белән, яңа э, концерт программаларың белән һәм э, әлеге темага шушы тапшыруда нокта куйык дигән теләктә бүген Бик зур сау рәхмәт булачак. сиңа, Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Нокта куярга кирәк чыннан да, җитәр.